Baibal na pek si ahcun hawi kuat khatnak a ngan pakua kha van kah u si law Korinth ah a ngan pahnih Korinth kuat khat a ngan pahnih in ka rak thawk lai Korinth kuat khat a ngan pahnih A dihlak kha a si. Mah chungin tuchun kan cawnpiak lai dingmi kong he pehtlaih in khan biahmaiṭhi phun in ka von rel lai i kan hrilhfiah lai. Cu hnuah kan cawnpiak kan timhmi vialte khuachak ṭa ka rak i ṭial ko i nanmah zong nawn i ṭial ve dingah khan ti ruahnak chim kan duh hna. A ruang cu Laimi hi thawngṭha ngai sawhsawh in ngaih kan hmang i Tin ngeih sawhsawh in a ngeimi hi cu thluaklei in research an chimmi pawl bia ka theihmi cu Nazi sawm sarih pahnih a rauh ahcun na ngaimi bia hi 95% hrawng lawng khi na cinken ee na philh cang a ti 5% hrawng lawng khi na cinken a ti cu nih a lakmi cu thawngṭha kan ngaimi popo hi Sunday kan ngaimi cu Wednesday hrawngah cu kan philh pah ko ti tuk seh na ṭial lo ahcun cun na cinkenmi hi cu biapi taktak ah nga chiahmi bia hramhram kha na cinken an ti hna le kannih cu ṭial zong an hmang lo ngaih ṭhan zong an hmang lo tikah Pathian bia kan chungah a um lo na chung i a ummi Pathian bia lawnglawng kha na zumhmi a si i na ngeihmi a si Cucaah Pathian bia hi cinken i zuam u, a lamkip in ṭial zong i zuam ve u timi a thar in a thei cia ko lai nain nawlh ṭhan ka van duhmi kha a si maw? Ok, Korin khuatkhatnak a nan uh, pahnih relnak pakhat in a dongh tiang uh, ka duhnak zawn ka va rel lai i cu hnuah cawnnak chungah kan lut na lai. Relnak pakhat a ngan pahnih relnak pakhat ka u le ka nau hna nan sin i Pathian biathli chim awk in ka rat ah khan biathluan sausau le cathiam sang pawl nih an hmangmi pi ah khan ka hmang hna lo a ti minung bia bantuk in khan kan chim lo i minung fimnak ka hmang lo a ti ka van rel lai lo ka van lonh lai relnak pali ah kan cawnpiakmi hna le Ka phungchimmi ah khan nan lung an pemhtu hna cu minung fimthiamnak holh dawhdawh kha si loin Pathian thlarau ṭhawnnak tu kha a si deuh. Minung cawnnak, minung fimnak bia, vawlei minung phungkal, min bia ṭha, bia ngaih nuam ti bantuk bia he khan ka ra lo nan sinah Sihmanhsehlaw atu kan chimmi bia nan lu an penhter i hi thawngṭha nan fianmi hi nih Pathian thlarau ṭhawnnak thawngin a si, a sullam cu Thiang Thlarau rianṭuannak lawnglawng in Pathian bia hi pek khawh a si tinak kha nan thei cia ko lai nain ka vun langhter ṭhanmi kha a si maw? So, Thiang Thlarau rianṭuannak tel lo ahcun Pathian bia hi kan pek kho lai lo. Mah ca hi kruse kan tuahnak maw, khem kan tuah zongah Thawngṭha a ngaimi cu nan za te hoi ti ko seh, zakhat an ngai dih. Nan ngaimi cu aa khat ko nain nun thlennak ah hin ai dang ngai. A zakhat ningin an piangthar dih lo, a zakhat ningin nun an thlen lo. Cheukat pahra bu hrawhhram ah khan nun aa thlen. Ziah Pathian aa thleidan maw si no? Pathian lei kah thleidan kha si loin A ngaitu nangmah le ka ka si. Thiang Thlarau rian a ṭuan lo ahcun na ngai reng lai, caan caan tu kha a dih lai. Zeihmanh naa fian lem lai lo, ṭinhpimi zong na nei lai lo i na caan le na thazaang, cun na rat man da si hmanh maw chawva tu kha pakpalawng a dih sual lai. Cucaah Thiang Thlarau bawmh kan herh tuk. Thawngṭha ngaih bu zongah thlacam bu te ngaih ding a sawm ṭhan kan duh. Nan lungchung le Bawipa fiannak ka pek ko ti le duh maw? Sawm, relnak le panga rak kan pek lai. Cucaah nan zumhnak cu minung fimnak ah aa bunhmi si loin Pathian ṭhawnnak i aa bunhmi tu a si deuh ti relnak paruk ah. Asinain nutling patling a si cangmi hna sinah cun Fimnak bia kha ka chimh ko. Sihmanhsehlaw cu ka chimmi fimnak bia cu hi a liam lio lengmangmi chan fimnak khi a si lo. Hi a liam lio lengmang chan a uktu hna ṭhawnnak fimnak zong a si lo. Ka chimmi fimnak cu Pathian biathli fimnak, minung hngalh lomi vawlei ser lan hrimhrim in Pathian nih kan sunparnak ding ca i a rak tinhmi fimnak tu kha a si ka von hrilhfiah ta lai kan chimmi fimnak bia hi vawlei kal ning in vawlei minung nih an hmang bantukin a si bang lo ka ti kei ka chimmi fimnak bia cu pathian sinin a rami pathian fimnak tu kha a si i cu pathian fimnak cu kanmah sunparnak ding caah vawlei ser hlan in ar i timhmi Pathian biathli fimnak hi a si a ti. So, a bia sullam kha van ṭhen u si law, a sullam tete kha van ngai u si law, okay. Hi bia hi minung bia si ti loin Pathian fimnak a si. Minung fimnak le Pathian fimnak cu a zungzal in ai kalh ko lai. minung Pathian ca i hrut timi hi minung fimnak a fim deuh rih tiah khan Korin kut kha cung khan chim i cun cu Pathian fimnak cu kanmah minung sunparnak ding caah vawlei serhlan i sin a rak i timh cang te Pathian nih nangmah caah vawlei serhlan in a rak i timh cang cu fimnak bia cu a tirelnak pariat ah hi vawlei a uktu a uktu hna nih hin cu fimnak cu an rak hngalh lo. Rak ralhnak sehlaw sunparnak bawi kha vailam ah an rak khenh hna lo a ti. Sunparnak bawi cu Jesuh kha a si. Jesuh kha vailam ah an khenh hna lo. Zeicahtiah cun vali a uktu cu ho a si? Satan a si. Hitin a si, khi direct in ka van leh lai maw? A chimmi kha. Jesuh a thihnak thawng in vawlei mi vialte khamh ka sa lai i khamh kan sa lai i thluachuah kan co lai timi Pathian tinhmi fimnak kha Satan nih a rak thei lo. Satan a ruahnak ahcun Jesuh ka that khawh ahcun ka tei cang tiah aa ruah Satan nih. Sihmanhsehlaw Satan a fimnak nih a phan khawh lomi cu Jesuh thihnak thawh in kan dihlak in Pathian i sual ngaihthiamnak hmuh ding ah le zungzal lonak co ding in a thli tein Pathian in a rak tinhmi a fimnak kha a thupmi kha Satan zong nih theih lo vawlei uktu hna zong nih an theih lo cu fimnak kong cu nan sinah ka chimhmi a si Cu fimnak cu vawlei serhlan in nanmah kanmah kan dihlak sunparnak ca Pathian in a tinh cangmi a si a ti. Hallelujah! Le vawlei bia in theihthiam ding ka van chimh lai. Minung thi timi cu a ṭha lo. Hi bia in fianhnak ding ah, na hawi na dawtmi an zawt an fa an thi ahhin na chungkhar cingrual paoh an thih ahhin na sian lai lo. Ahohmanh hi thih timi cu kan duhmi thil a si lo. Cucaah Jesuh nih ka thih lai tiah bia a chimh tikah hin Peter nih a sian ve lo, Bawipa, hi thil hi na cungah tlung hlah seh tiah Peter nih a ti. A sik hmanh a sik khah, a sayapa thih dingah a sian ve lo. Thih timi cu a ṭha lomi thil a si. Sihmanhsehlaw cu thihnak timi minung kan ruahnak a ṭha lo timi thihnak kha Pathian nih ṭhatnak lei caah a hmang, ṭhatnak dingah khin a hmang ṭhan. Ahohmanh nih theih lo dingin khin a rak tuah. Khavei patung kan kan nunnak cio zongah harnak kan ton timi hi a ṭha lo. Example, atu i Kawlrampi hi upa nih a lungfimmi cu nan thei ko lai. Kawl ralkap nih hitin an tuah, Laitlang zongah minung tamtak harnak inn le lo zaangtah bak in harsatnak an ton ai. A ṭha bak lo, ahohmanh nih kan duh lo hi thil cu kan lung a fak cio, kan mitthli tlak cio. Na mah tikah a ṭha lo bakmi si, nain hi hnu pinlei ah Kawlrampi caah Pathian tinhmi thil ṭha zeidah a um timi kan hngalh kho lo. Calawng maw? Hi nakin a let tampi in thilṭha um dingin Pathian in a tinmi zong a si kho cu. But Jesuh a thih timi hi a ṭha lo hnga. Amen. Hiti si, thihnak timi cu a ṭha lo sihmanhsehlaw, cu Jesuh thihnak thawngin thilṭha um dingah, nunnak um dingah, zungzal nunnak hmu dingah, Pathian i remnak ser dingah Bawipa kan Pathian nih a kan timhpiak. Hallelujah! Mah ca hi Pathian rianṭuannak hi Pathian rianṭuan ning i a phi a chuah hlan ahcun ti minung tampi nih kan fian hlan ahcun chikkhat pek ah zoh riangmang in biachim sual hi a fawite. Cucaah hi Pathian tinhmi le Pathian rianṭuan ning, Pathian thil tining hi a dih dong tiangin na hngalh hlan ah hi tam tuk in chim tuk ve hlah. Culo na tonmi harnak le buainak pawl hi ton na duh lo a man ko nai kan ummi lei ah Pathian nih zeidah tuah ai timh timi hi na hngalh lo cu cucaah na fian thlu hlan ah na pawng ummi kha van chim ta na hngalh thlu hlan ah na hol hi tam tuk rih hlah se va ti ta na hngalh thlu hlan ah na hol hi tam tuk rih hlah se a si lo maw cu lakah hi tunai kan nu nih ti mangan nu in nan hol tam zual cu nan holi tam zual an hi chuk nga na hin nan hol lengmang i le nan hol lengmang na ri hin hello na man duwa ka man sing na kan chuah tir cun hrui na le zuwa hin maju ca hi simen la e bible chung ka zo wa in hrui tu hi nu de chu tun lo ding tua hi pathian ni idea chu ro tuhi cu kong hin patak kan puai cuam ahcun nu zong hi hruaitu ve ding ah ti he nu hi cu nan lung a rang cun a thok hlan sin a dongh ti ki hmu cia nan duh dih thei cia nan duh dih cun a cia sa tin zeizong vialte kha rueri cia te khan nan duh dih Yeah, nu deu hi cu kan ka van nei ve ca khan fangi family ngeimi pe nan zual cu thil na hi nan co nan co na le nan co hi chiu hra hi chiu hro nan mang bon ka thei adang chiu di a hlei ho than mi deuh lo khi se deuh nu hi cu Vei thil a dongh tiang hnangh hlan ah hin chim kan hmang i kan lung zong a rang, kan lung zong re thei a fawi. Dama ca salai, Satan in a tukforh tik zongah hin nu sinah thok masa i nu hi cu an sikhluk ka ti nak si loin problem hram thoknak hi nu deuh si ruai te pa asidi ka telo mo sai kuma sia Na nunnak ca ka nunnak caah Bawipa nih a dinmi hi na han thlu hlan ah hi a lai le pi lam can cio pi lung na si lio ah hin maw a dongh tiah na hngalh hlan ah hin maw lungrethei riangmang in si vang in maw awrok chung um riangmang in buai lai ce maw vuivai riang pathian sin an chim lai ce maw timi chim ka wan tu mi hi si pathian nih na ca i a titmi hi a zungzal in a ṭhami lawng te si Hallelujah! Cucu a biakamnak cu a si. Zeithil na ton zongah, harnak na ton zongah, buainak na ton zongah, fahnak na ton zongah, ton na duh lomi na ton zongah khin ton lio cu a nuam bak lai lo hmaan ko, sihmanhsehlaw a donghnak cu na ca ṭhatnak ding tu ah Bawipa nih a umtermi cu a si. kan Pathian i tha ko seh na pawng mi thazang wat pek ta na ca that ding long te bawipa nin khua khan peng wat ti ta na ca that ding long te bawipa nin khua khan peng hallelujah ma ca a kan ton mio pia cu zei kum va si pe ka tha chia na la u si a phi chuak ti cu lungsau ding ngam ta u si lo nga ta u si hallelujah Ma cucu a phi cheu te hna kho lo in phi ṭa he voi tam ta chuah sual thei ma. asia ke asia lo tuk na kan Jesu ka Jesu thi na ku chim le ma ha ni ara thang le mang ve ma cha ve Jesu ni phi da ka Satan kan ani so Jesuh a thi. Cu thihnak cu a ṭha lo ngaimi a lo. An tlaih lioah an hrem lioah an lungfah cio ko. Jesuh a hnu le a unau hna le zultu hna le Jesuh a zumhmi hna cu nain cu bantuk Jesuh thihnak thawngin cu thil ṭhalo minung lei kap in ruat ahcun a ṭha lomi thawngin khan Pathian nih zeitluk in thil ṭha a umter timi kha Satan zong in a thei lo. Rak theih sehlaw cu Jesuh hi a that hnga lo Baibal cungah ti kha Baibal cang an relmi a si. Mah caah Baibal ah hin keimah ka fian awkah Satan aa ngaihchihmi Baibal cacang hi atu kuatkharnak Korinth pahnih relnak pariat hi a si. Theih sehlaw Satan nih Jesuh a that naisai lai lo cu si lo maw? Cucaah ka puai cu Pathian thilti, Pathian thilti ning, thlarau riantuan ning, Pathian a kekmi hi minung thluak in kan fian rih lo chung kan fian hlan chung cu ti kan vei lo pek kan buai pek kan si a vang pek i ka ve bantukin ar fian cang ciami caah an hna ngam kho tuk khor awhor si hoi Mah caah kei Paul nih a von pehchangmi cu pai khai Pathian fimnak tu kha ka chimhmi a si. Vawlei sianginn i cawnmi fimnak kha kan tel lo. Vawlei minung nih ruahnak nih fimnak bia a ser lo. Vawlei sernak nih sin kanmah caah Pathian in a rak tinh cangmi Pathian fimnak biathli kha nan sinah ka phuangmi a si. Cu ka phuanmi ka chimhmi zong cu an pemhtertu, an fiantertu zong keimah ka bia ruang a si hlei lo, amah Thiang Thlarau lila kha a si, a ti. Cucaah Thiang Thlarau rianṭuannak um lo i thawngṭha hi zeitluk na ngai len zongah, zei bantuk sinṭha a va cawn len zongah khin teh, zei bantuk saya minthan ning an in cawnpiak zongah Thiang Thlarau nih an pemhter lo ahcun na fian bal lai lo. Pathian Thlarau rianṭuannak um loin Pathian bia hi fian khawh a si lo. A knowledge phun i information cu na von ngah ko lai. A konglam cu na theih lai nain a sullam taktak na fian lai lo. A konglam theih le a sullam theih hi ai dang tuk maw? Ka van chim cuahmah le na van fian ve ko lai. Minung tampi hi konglam rul kan theih hna i a sullam taktak kan pemh lo i kan fian lo caah thlarau rianṭuannak kan nun ahhin a lang khawh lonak khi a si. ka van chim cu amah in a van fiah hna atu zong Paul hi cu thlarau kong he peh hna in a van peh changmi cu relnak pahrai tu kan rel thluahmah lai ka duhnak piak maw cu biathli cu Pathian in a thlarau in kan nih sinah khan a phuang thlarau nih cun zeizong vialte kha a dah hri a dih Pathian nin a tinhmi a thukmi hmanh kha a cuih dihna ti thiang thlarau nih Minung cu a chung i a ummi amah a thlarau nih khan a konglam cu a dih-um in a hngalh, cu bantukin Pathian zong cu Pathian thlarau lawnglawng nih a konglam kha a dih-umnak in a hngalh ve, sullam cu na kong hi nangmah tein, na lungput i nangmah tein na theih bantukin khan Pathian mitthli na tinh, Pathian tinhmi vialte zong Pathian thlarau thianghlim lawnglawng nih khin theih ve, tinak siarelnak hleihnih ah Kannih kan hmuhmi thlarau cu hi vawlei thlarau hi a si lo. Pathian nih a kan pekmi vialte cu Pathian nih a kan pekmi vialte cu kan hngalh khawh nakhnga Pathian nih a run thlahmi thlarau cu kan hmuh cang ti thiang thlarau cunglei khan si relnak hleithum. Cucaah thlarau ngeimi hna sin thlarau lei bia biatak kha a sullam kan chimh tikah minung cawnpiakmi bia kha hmang loin Thlarau cawnpiakmi bia tu kha kan hmang. Sihmanhsehlaw thlarau ngei lomi nih cun Pathian thlarau sinin a rami laksawng cu an hmu kho lo, fiang in an hngalh kho, an nganh kho ngaingai hna lo. Laksawng a sung ning kha thlarau lei lawngin hngalh khawh a si caah annih caah cun pakpalawng men a si ko tiah a sullam ka chim lai. Thiang Thlarau a co lomi caah, a piangthar lomi caah cun Pathian biathli hi ngai len zongah hin zei si ti an fian taktak lo tinak a si. Mah caah Thlarau bia hi Thlarau a nei ciami lawnglawng nih an fian ve. Hallelujah! Cun a von pehchapmi cu Remnak hlei hna, thlarau a ngeimi nih cun zeizong vialte kha a ṭhat, a chiat, an khin, an thlaih khawh, sihmanhsehlaw anmah tu cu ahohmanh nih sual an phaw kho lo. Cathiang nih, Bawipa cu aho nih dah a lungthin an hngalh? Amah cu aho nih dah ruahnak an cheuh khawh a ti bang a si taktak. Sihmanhsehlaw kannih cu Khrih lungthin a ngeimi kan si, kai biafang kha a donghnak ka relmi te kei cu ni Paul nih chim a si maw kannih cu kei cu Krit lungthin ka neimi a si a ti Jesuh Krit lungthin ngeihmi a ṭhat khawh ning cu cu kong hi hmailei zongah kaupi in caanṭha um seh kan cawnpiak ṭhan lai Baibal chungah kan rel lengmang upa nih cu kan theih khawh men. Lung bantukin a hangmi kan lungthin kha tisa bantukin a nemmi lungthin ah kan thlenpiak lai tiah biakam hlun ah khin a chimmi nan rel bal ko lai ka zumh nan theih bal ko lai. Cu tisa bantuk a nemmi lungthin kan thlen lai a ti tikah kan minung lungthin kong a chimmi si lo. Atu in na lungput kong a chimmi si lo. Jesuh lungthin kong a chimmi a si. Zeicahtiah cun nangmah le keimah cu automatic in original nupaw hrincia in sin sualnak ngeih ciami lungthin kan si. Nang na lungthin, kei ka lungthin cu mah zawnrong ruah duhmi lungthin kan si. Kanmah ṭhatnak ding ca lawng thadam kan duh, rum kan duh, mi nih thangṭhat kan duh, soisel kan duh lo, right? mi cawisan kan duh mah ca lawng i ṭhatnak co duhmi zer ngeihmi lungthin ka si na si ve na lungthin ahhin na minung sinak ah a ṭhami pakhat hmanh a um lo na minung hlun lungthin hi Pathian nih a cohlan kho lo na minung hlun in khai nun hlun in Pathian rian na ṭuanmi zong Pathian nih a duh fawn lo Nunhlun in thawngṭha chimmi zong Pathian nih a duh lo. Thawngṭha chim ciuciu zongah tlawmpal ka van chuahter, ka van chuahpi le thlarau rianṭuan ah na van fian tuk te lai. Taksa sinak in Pathian rian a ṭuanmi hna pawl cu anmah le anmah porhlawtnak an i lak. an i uahpi an i horhorpi bawipa zumba an pek lo an i zuam khawhmi ah hin an i uahpi amah pathian ah salam jesuh ah horhormi salam thiang thlarau ah salam in a tuah khawhmi le a fimnak le a thilti khawhnak le a theihnak ah hin aa phorhlotpi khakha minung lungthin a si jesuh lungthin salam jesuh lungthin cu toidornak in a khat Jesuh lungthin cu Pathian lawnglawng kha bochan. Jesuh lungthin cu Pathian duhnak lawng kha pakhatnak ah chiah. Amah duhnak zeitik hmanh ah biapi ah chiah bal lo. Pathian duhnak le midang ca ṭhatnak ding lawng a ruahmi kha Jesuh lungthin a si. Dawtnak bang in a khatmi kha Jesuh lungthin a si. Cu Jesuh lungthin cu Pathian nih thlenpiak an duh. Halleluijah! Jesuh lungthin ngeih dingah Bawipa nih a kan duhsakpiak. Kanmah minung hlun, nunhlun thinlung na nei chung cu ti zeitluk in thiltha nai zuam len zongah, thlacam nun na nei zongah Lawki, a nih Lawki cu sa lem lai lo, Bawipa a Pala pawl hi biaknak nih ai zuam tuk mi an um ve cu, right? Kawlram zongah hin ai biatak tuk mi an tampi ve. Khakha minung sinak in taksa in zuammi a si taksa in i zuam khawh a si ve sihmanhsehlaw taksa in kan i zuammi vialte ah thla na cam zongah baibal na rel zongah zeitluk in Pathian duhnak ngai zuam zongah taksa in na tuahmi vialte cu bawipa ai lawm lo i credit an pek fawn lo i laksawng an pek lo na ṭuan chung cun midang caah le Khrihfabu caah ṭhatnak kha va um ve ko lai na caah zei credit ma bawipa nan chiah piak lo Pacat ṭuan menmek ah taksa in ṭuan si loin thlarau in ṭuanmi si hi sii nun hi a biapi tuk. Cucaah pei a biapi tukmi konglam thlarau kong a si caah pei Paul zong nih a ti i Baibal chung ah a chimmi cu thlarau nei lomi nih cun an fian kho lo ee tiah a ti. Bawipa nih tuchun ah nan ngai dingmi Pathian bia hi fiannak in pek hram ko seh. Alright, zeibantuk minung dah Thiang Thlarau an nei kan zoh ṭi hna lai. A hmasa bik in Thlarau ngeimi kong ruat ṭi usih law tim. Pathian Thlarau ngeimi hna lawnglawng nih Thlarau lei bia theih khawhmi kha an si caah aho pawl dah Pathian Thlarau an nei lai, zeibantuk minung pawl dah Thiang Thlarau an nei, khamnak co ciami an si ti hna kha ka von langhter ta lai. Tawite minute pathum hrawng. Kannih cu nannih cu cuticun nan si lo, Thlarau nunning tu in nan nung deuh i Pathian Thlarau a nei lomi cu Krit ta an si lo, a ti. Pathian Thlarau a nei lomi cu Krit ta an si lo, fiang tein khan Baibal chungah khin a chim. Mah caah Zeitluk in Khrihfa ka si aa ti len zongah, pum len zongah, chimrawi chim ka pe len zongah, Khrihfa upa ṭuan zongah Jesuh Khrih thlarau a nei lomi cu Pathian ta a si lo. Cucaah a biapi tukmi cu Jesuh thlarau ngeih hi a biapi cemmi a si. Nangmah le nangmah i hlen lai ceh maw? Cun a pahnihnak sullamai kha ṭhiamṭhiam. Cu Jesuh thlarau cu khoika ram lai kan chungah khan a si lai? Johan kuat khatnak a ngan panga relnak hlei khat hlei nih a cu tat i cu hihi a si a ti, Pathian nih Zungzal nunnak cu a kan pek cang i cu zungzal nunnak cu a Fapa chungah khin a um a ti. Cucaah Pathian Fapa a neimi paoh nih cun zungzal nunnak cu an nei tiah khan a van chim. Ka in Pathian Fapa a neimi ti Jesuh a zumhmi ti lo Baibal nih Jesuh Khrih a neimi cu zungzal nunnak an nei cawk. Jesuh Khrih hi a ngeih bak in ngeih dingah khan Pathian nih a timhmi a si. Mah caah hiti zong a van chim lai. Ho cio kan thi lai. Na thi len cangka in Pathian nih zei miphun ti an zoh lai lo. Na buai le na degree an zoh lai lo. Na rumnak, na rianṭuan ning an zoh lai lo. A zoh dingmi hi na chungah Jesuh thlarau na nei maw nei lo ti lawng kha a si lai. Jesuh a nei lomi na si ahcun hell na tlak ko lai. Zeitluk in na umnak, na minthannak, na ṭhatnak na chim len zongah Bawipa nih a cohlan kho lo. Cucaah khoika ral ka um, zei bua ka si, zei miphun ka si tinak sa in cun Jesuh ka nei maw nei lo ti a biapi deuhmi cu a si. Halleluijah! Jesuh Khrih nei hi a biapi cem, nangmah ca zongah a si bantukin nan fale ca zongah khin a si fawn. Na fa hi zeitluk in degree saupi siang na kaitir khawh zongah Jesuh na neitir khawh loin zungzal nunah na coter tak lo ahcun nu le pa vialte lakah santlai lo cu na chuah lai. Pathian hmai ah ka ti ve seh. Mah caah kan fale caah number one na sia herh dingmi hi Jesuh thlarau kan neih khawhnak ding caah cucu a lamkip in an i zuampiak hna lai. Dollar tampi rotaaknak zongin inn ṭhami pektak zongin phone le hnipuan dawhdawh cawhpiaknak sa in Jesuh Khrih thlarau an ngeih khawhnak ding tu khi rak buaipi deuh u law rak cawlcang u law cuticun rak i zuam u timi chimh ka bantuk i si. Cucu nulepa kan rian ngan bik pakhat a si. Cun Khrihfabu kan rian ngan bik zong kan fale an dihlak in an pianthar dingin Khrih thlarau ngeih ding khi a si. Jesuh nei cang hnu ahcun thil dang cu a cang lo zongah khan teh, vawlei ah hawi bantuk a rum lo zongah hawi bantukin a ngeih lo zongah, hawi bantuk a fim lo zongah a thi a si ahcun hnangam a si cang. Zungzal nunah a cawlcang ca he a tlak ti le lo. Zohhmanh, zeitluk dah a sunglawi mi a si! Jesuh zong ngeih lo vawlei zongah khan fimnak cawnpiak khawh law thi chapchap hell tlak ummi cu a nan fale nan dawt tungmi kha hell ah thlakter tuah na sian lai lo ka fale nu nu tung i an pathum ningin hell tlak ummi ka sian bak ve lo caah kan nu van kan sian lo kan dawt tuk ruangah an thlarau an dawt tuk caah kan si khawh tawk tein kan theihmi Pathian bia kan cawnpiak lengmang nak khi a si ve cucaah nu le pa hna nanmah zong nan fa nih kha khamhnak thawngṭha Jesuh ko hi chim lengmang dingah a karlak ah langhter ka von duhmi kha a si ka peh ṭhan lai sile Jesuh thlarau cu zeitin lam in dah kan ngeih khawh lai Efesa a ngan pakhat relnak hlei thum ah hitin a chim nannih thawng cu an si ve khamhnak thawngṭha an phortu hna thawngṭha ka takah nan theih tikah Khrih kha rak zummi Pathian nih a ta an si hmelchunhnak cu nan chungah khan cu hmelchunhnak cu thlarau an pekmi hna I mean tu hmelchunhnak bia an kammi hna thlarau kha an pek an ti one by one te step by step te a chim ko ka hin thawngtha khamnak thawngtha biatak kha nan theih tik ah a ti cuca hitin a si na van thei fia fawi na ding caah khamnak thawngṭha biatak kha number one theih a hau cun theih hnu ah zumh a hau Khrih kha nan zumh i ti nan theih tikah Khrih kha nan zumh i cu zumhnu lawnglawng ah Pathian nih ta na si melchunhnak caah khan zeidah kan pek thlarau a kan pek so thawngṭha sawhsawh si lo khamnak thawngṭha biatak Jesuh kong kha a si thei i theilawng za rih lo aa tak in zumh a hau rih zumh timi tu cozah nih ai khat ṭhiamṭhiam thluak zumh sawsawk ko kan chim lo maw lungtak tein a cohlanmi kong kan chimmi a si cuticun Jesuh Khrih kha a zumh i a cohlanmi paohpaoh cu Pathian in a thlarau kan chungah a kan khum i cu ni sin thawngin Pathian fa taktak ah a cang i thlarau neihmi Pathian ta, Pathian fa Khrih ta ah kan cang. Hallelujah! Mah caah thlarau nan nei le nei lo, thlarau a ngei tak le ngei tak lo, piangthar taktak le tak lo timi hngalhnak cu teh tampi in Papa nih kan chim te lai. Cu lakah pakhat so kanmah kan kai nan chim i kei cu ka piangthar cang ti men hi a si lo. Minung nih nangmah in na chim i na ka ah a si lo. Na chungah Jesuh thlarau na nei maw neih lo timi a kan si. Ṭihnung tukmi cu Laimi mah le mah hlen riangmang in ka biangfal rua tiah ruah in thi le caka hel le tlak sual an ka phan peng cang mi si. Zeicahtiah Laimi ka si, Khrihfa ka si, kai pumpe, chirra cu kan ka pek peng ti in khan mah le mah ka piangthar cang rua tiah ruah riangmang in thi le cangka hel tlak cawt ding mi hi na si sual lai ti kan miphun Laimi an si sual an ka phan taktak. sile zumhnak kan ti tikah khamhnak thawngṭha kan tat kha theih i zumh zumh tikah kan duh duh zumh selo zungzal nunnak kan comi cu Jesuh ka caah a thihnak kong a thisen in ka sualnak vialte Pathian i ngaihthiam ka si cang Hallelujah! Ka sualnak vialte a ti. Kan sualnak vialte a ti. A biafang ka uar tuk. Hna cheu ti lo, zakhat ah sawm nga ti lo, zakhat ah 90 a ti lo, zeizat a si. 100% pak in Bawipa nih ngaihthiam ciami Pathian fa na si. Pathian ngaih thiamthiam na si caah John ngaih thiamthiam na si. John, Jesuh cu thihnak in a tho ṭhan. Jesuh cu Pathian fa taktak a si. Ka khamhtu le ka Bawipa, ka Pathian a si tiah a zumh i a cohlanmi cu an chungah Pathian in thlarau a pek. Thlawh zung kong kan tel lo. Lungthin tak in Jesuh Khrih a cohlanmi cheukhat cu thawngṭha an ngai, an cohlan lo. Ngaih sawhsawh an ngai. Pathian bia an theih ko nain an cohlan lo. An zumh taktak lo ka ti duhnak a si. Thluah theihnak men ah an i zahter. Mah caah an cohlan taktak lo caah an chungah Jesuh a um lo. Phun a ka chimh sile Jesuh kha ka khamhtu le ka bawi le ka siangpahrang a ti ahkhan a ser duh lo cu pa nih. Jesuh nakin a duhmi zu kha hlawt a si lo. Jesuh nakin a tlaihchanmi nuamhnak kha kaltak a si lo. Cucaah Jesuh kha a nunnak ah bawi ah chiah a duh lo ruangah a cohlan khawh lonak a si. Awk a zum ko ti amah le mah ai hlen. Zumh taktak loin cu bantuk si sual nakhnga lo caah mah le mah hlen lo tein a tak in Jesuh Khrih cu kan lungthin ah kan bawi ah le kan siangpahrang ah cohlan u si law hmunhma pek hna u si. Hallelujah! Kanmah zong kan zum lai, kan cohlan lai cu ve bantuk kan fale zong kan cawnpiak lengmang hna lai. Kan Pathian min thangṭhat ko seh. Kan fale zong chim lengmang ko. voikhat chim ah za lo zarhkhat chim ah za lo thlakhat chim ah za lo chit lengmang kham na ngamnak a nei hlan lo chung khamnak um bel takin a fian hlan lo chung nol than lengmang ko cacawn timi zong cu cu ko cu tan chiu zu kai hram an an thokin na fai se kai ka le an min tial chok thiam lo ruai kan fa le kum kum li kum ngan si liwa min an tial thiam lo nan an thiam lo ti ro sia ma ko an lung do hlei lo ni chiar Monday to Friday an cawmpiak an cawmpiak an cawmpiak i kum ni thum hrawng taang chiu in taang khat in taang nih an van kai hnu an min te an ṭial thiam bantuk ka fanu a lai nu kum ru si an min i dawh te ṭial kho rih lo tlawmpal lo van ṭial kho cang a za cang an tala kai tet a hau ve ko zohman vawlei sianginn man kha voikhat cawnpiaknak men kan zaan a lok cu ki high school te university ti ding i kum chiat a tlawmi kum kul ling lo kan kai ter Cu bantuk vawlei ca thiamnak ca a si. Vawlei ca nih atu tein, atu le atu nihchiat, zalhchiat, kumchiat kan kai ti kan nuamhter si ahcun Pathian bia phei cu vawlei canak hmanh in nihchiat, zalhchiat, family cu ah nawh ve hna usihlaw chim ve lengmang hna usih. Hallelujah! Na pawng ummi kha von bengh hna u, von ṭhangh, Pathian bia chim dingah tha thu ti hlah, va ti hlah. Pathian bia chim dingah tha thu hlah tha thu hlah Pathian bia kan family cu kan chim hna lai hallelujah alright kan pe lai so Jesuh Christ cu ka caah a thi a tisa in ka sualnak vialte cu ngaihthiam ka si cang tiah na zumh maw ka zum ah pathian in ka sualnak vialte na tuah ciami zong na tuah liomi zong na tuah lai lomi zong na sualnak vialte Jesuh thisen thawngin an ngaihthiam cang timi na zum maw Jesuh cu thihnak in nithum no a tho ṭhan taktak tu Pathian si tiah na zum maw Jesuh cu Pathian fahnak a si ka khamtu a si ka bawi a si tiah na zum maw Na cohlan maw? A zum i a cohlanmi cu Pathian fale lakah an can. Hallelujah! Hallelujah! Sile Pathian fale an cannak zungzal nunnak kan hmuhnak hi rawl kan ul ruangah sama, pumh kan fel caah sama, cheuhra cheu kan pek ruangah sama, mission rian kan ṭuan ruangah sama, kan ṭhat ruangah khamh kan comi sama, A zum bak lo maw? Zungzal nunnak hi na comi hi na tuahsermi pakhat na tel lo. An tuahpiakmi, Jesuh nih an tuahpiakmi tu kha na zumh i na cohlan ah thawng lawnglawng in khan khamh na comi cu a si. Hallelujah! Cucaah van kainak ding ca, khamh conak ding ca, thlarau conak ding ca na zuam khawhmi zeihmanh um lo. Zuamcawhnak form lo amah nih an pekmi kha zumh i cohlan lawnglawng kha a si. Kan Pathian kan thangṭhat ko sih. Zeitindah a sunglawi? Pathian fale kan si. Hallelujah! Hallelujah! Mah ca hi inn ṭha na nei le nei lo, million ah na si le si lo, cu chia rih ko seh. Nang le kei cu a zummi paoh kan thih le cangka in khuika kai dingmi kan si. van kai dingmi Jesuh sin phan dingmi a sunparnak tlawm dingmi kan si kan Pathian min hna ṭhang ko seh na pawng kha van ka ṭhang piak ṭhan do nang cu kan theih lo kei cu ka thi ah van kai cang lai ne van ti ta sihmanhsehlaw FCBC nan thi ah koi kan nan kal lai tu chunami vialte nan thi ah koi kan nan kal lai Thlarau cawnciami na si maw sa lo? Na bawngthum hi a lo maw lo lo? siseh va dir ta usih cikan in lawmnak camnak pawi kan nei ta ai maw kan thun nau man sau pa i wani rek pa ta lo re thai ngai kan pik len ti lai lo her se le ma te kan restroom kha van kal te chiu ko lo tha tu kan cham na lai lawmna bia tu kan chip lai thong pa te van van van sam ta chiu te u lo kan chim cia tiang ah kan tuahsermi ṭhatnak zeihmanh a tel lo ro kan um caah si lo pup kan fel ruangah si lo hla kan sak khawh ruangah si lem lo bawi pathawng lawng lawng in a si man lo tein kan pa Pathian nih hin a fapa neihchun nangmah le keimah ca a kan pek hi vawlei ah ram thlah na in nga ding mi chiatsernak vialte Jesuh nih vanlam cungah an in piah kan aiawh in na in tuar i kan aiawh in thihnak a a tuar kan in hlingmi chiatserhnak vialte Jesuh cungah Pathian nih Jesuh liangah a khinh dih i cun a thi a thisen thawngin kan sualnak vialte Pathian in a kan ngaihthiam cang. Na zumh hnu lawngah an ngaithiam si lo maw? Jesuh thisen luan ni thawngin na sualnak vialte cu ngaihthiam cia na si. Cucu a zumh i a cohlanmi paohpaoh cu a Fapa Thlarau, Thiang Thlarau a kan pek, Pathian i remnak a si, a fahtak a kan cang, vanlianvar a kan cang, zungzal nunnak kan hmuh cang caah zeitluk dah a sunglawi! Vawlei cungah hi nitluk misual miṭhalo kan simi kha a kan dawt khotu Pathian dawtnak tluk in a sang khoika hmanh a hmuh ti lai lo. biaknak dang vialte cu tuah i zuam u ṭhan i zuam u ti lawng ti si mah tuahsernak in van kai ai tim bo ṭah mu cu kannih Khrihfa biaknak cu tuahsernak si loin tuah piakmi zumhnak thawng lo a vel thawngin van kaimi kan si caah kan phu kan tawk ruangah a si hrim lo a kan zaangfahnak le a vel si caah Bawipa sin tu ah lawmhnak bia tu chimh hna u sih hallelujah Bawipa sinah lawmnak a kan chimṭi lai. Na sia herhmi hna ca, minung ca, ah ani cu kham a co rih lai lo tiah na ruah si ahcun cu nu cu pa min zong sal piak law Bawipa thawngchiu kha na khamhnak a fian ve in na dawtnak a theih khawh nakhnga na thlarau cungmi fa si khawh nakhnga a thlarau i on piak u tiah na sia herh khunmi minung a tlawm bik pakhat nih tel tal ca zongah thlacam ṭinak kan nei hna lai a dong hangmi amin sau bik tu thlacamnak cu amin hrawk ṭinak ai cawnak kan pe ṭhan lai ma thlacam ṭi usih Hallelujah Bawipa na min thangṭhat ko seh tu chunah na bia ṭuan khawnak thluachuah caan ṭha kan hmuh caah ka lawm Bawipa ka tuahsernak ṭhatnak pakhat hmanh a um lo Bawipa nangmah lawng na kan tuar pi ka Pathian vel ngeitu Bawipa fapa neihchun te vawlei ah keimah ca in tuar ding ah khan na ro thlah i ka in nga ding mi chiatserhnak ai ho in Jesuh Khrist in tuar ding ah le ka thih nga ding mi ai ho Jesuh tu thih ding ah na ro thlah ca ka Pathian na cung ah ka lung maw ka Bawi Jesuh nangmah nih sifah na inn caah rumnak thluachuah ka ṭu nangmah nih chiatserhnak na inn caah chiatserhnak in ka luat nangmah nih Pathian thinhunnak na intuar caah ka aiawin Pathian thinhunnak in ka luat i nangmah nih hi bantuk thihnak na tuar caah keimah nih Pathian i remnak ka hmuh i nunnak ka hmuhmi a si ka Bawi Jesuh nangmah thawng lawnglawng in ka sualnak vialte na thisen thawng in ngaihthiam ka hmuhnak a si ka bu Jesuh ka ṭha lo tuk a manh ko misual ka si mi chambau ka si mi satlai lo ka si nain hi tluk in nunnak pek biakinn na ka dawt caah Bawipa na cungah hin ka lawm Bawipa na cungah kai lawm tuk ka Pathian nu ka bu Jesuh nunnak pek biakinn a sang tukmi na ka dawtnak kan dihlak cun na ka dawtnak cu Bawipa kai lawm Tuchun ah Jew na kan dawtnak cu Bawipa a thar in an fian i an penhtak na khaw nakhnga Thiang Thlarau Pathian lam na hruai ko sawh tiah Bawipa zaangfah kan nawl ko. Maw Thiang Thlarau Pathian lam kan hruai ko. Nangmah nih lam na kan hruai lo ahcun Bawipa kan nunnak ka bawipa kan fian kho lai lo nangmah lawng lawng a si maw thiang thlarau pathian kan nunnak bawipa a thar in na dawtnak a tak in kan fian i na biatak a tak in kan pek i nangmah ah aa lawmmi nun kan ngei khawhnak ding caah lam kan hruai ko sawh tiin zafa kan nawl ko Thiang Thlarau Pathian, tu sualnak na rianṭuannak kong Bawipa chim ning cawnpiak ding kan i timhmi cung zongah kan thlarau mit kan on piak ṭhan law vawlei tha a tlami thlaici bantuk ah zamter law minung fimnak le minung thluak in hngalh khawh lomi nangmah fimnak tu kan pek khawh ciunak ding ca lam kan hruai chin ko so tiah zaangfah kan nawl na kan cawnpiak ciami vialte ca na kan tuahpiak ciami thluachuah vialte ca zongah ka lawng tuk na kan cawnpiak chap lai ding in na kan pek chap lai ding i na thluachuah vialte ca ka ngaih tuk lawmnak in chim cawk loin khamtu Jesuh ni min thlak kan ca Pathian a tlawmi minung pathum tal kut tlai usih law Bawipa dawtmi fa na si mi thluachuah na si tiah thluachuah i pek na usih Bawipa dawtmi fa na si mi thluachuah taktak na si Amen Amen Hallelujah siseh Kha kan peh cuahmah lai i tu i nazi pakhat le something hrawng a taangmi ka ui maw? Ka chim bangah tuan deuh tuk an chim bangah thlarau rianṭuannak kong tu chun ah kan cawnṭi lai. A zei zeiruangah a biapi tukmi hi a si. Cutin lo ahcun na minung sinak in Pathian rian i na ṭuan sual lai ka phan tuk. Cun kan Pathian hi zei bantuk Pathian dah a si? Kan biakmi thiang thlarau lam a kan hruaitu hi zei bantuk riandah a ṭuan ti na fian lo ahcun, nangmah man na fian lo ahcun na family le na unau hna sinah na fale sin i cawnpiak a si kho paoh lam i si. Zumtu Laimi tampi Khrihfabu zongah pumpak ca zongah innchungkhar zong kan ṭhancho lonak hi thlarau rianṭuannak Pathian thlarau rianṭuannak kan fian lo tuk lawng a si kan chungah Pathian thlarau a um timi cu tunai ah a bia thawng kan fian cang sile kan chung i ummi Pathian thlarau rianṭuannak hna pawl kan ruahṭi hna lai tampi a um a dihlak cu kan cawn kan cover kho lai lo semester caan i kan ngeih zat in khan kan ruat hna lai maw Pathian thlarau rianṭuannak ti tu khan in Bible ca ho kan ṭial piak cu ama ca khan a ṭial lo khan ṭial lo rak awpi cu ama ve ko cun hmailei zongah midang sinah maw silole nangmah hrimhrim caah khin ti Israel i tuan tu ṭhan tikah Israel na tuan tu ṭhan tik zongah khin na hmu ko lai tu i Pathian thlarau rianṭuannak kong cawn tik khi a si. Johan Phawngṭang nan hleinga relnak u le ruka von relṭi usih. ka pa sin i a rami bawmtu biatak phuangtu thlarau cu a ra lai ka pa sinin nan sinah ka rak thlah lai i keimah kong kha an chimh hna lai so thiang thlarau kong ah hin amah jesuh zong van a kai hlan ah a chim

So, Thiang Thlarau cu zei phuangtu thlarau dah a si? Cucaah Thiang Thlarau nih zeitik hmanh ah lih an chimh bal lai lo tinak a si. Cu he a langmi cu atu chan ah hin nanmah zong nan thei ko la a lar ngaimi cu thlarau nih a kan ti ti bantuk pawl maw thlarau lam a kan hruai ti bantuk pawl zei bantuk minung nih chimmi bia si zongah thiang thlarau sin in a si tang ahcun lih a bel bal lo. Thiang Thlarau cu hi tiate zong nih a chim kho lo. A tak simi le a hmaanmi Pathian bia biatak lawng kha a chim ve. Hallelujah! So, Thiang Thlarau cu zei bantuk thlarau na si? Biatak phuangtu thlarau. Biatak cu ho bia na si? Pathian bia. Cuti biatak le biahmaan zong hi a lo na khah deuh maw? A lo nan aa khah deuh lo maw? Biatak le biahmaan. Biahmaan cu minung chimmipi ah a si. Biatak cu Pathian bia ti zong i ṭhen khawh a si. Example, Biahmaan, Vawlei phung kal dingah minung pahnih an i sik an i velh a si ahcun a palhmi nih a palh lomi kha ngaihthiam nawl phung a si. Khakha deuh hmaan a si. Taza cawe zongah khan maw a sual deuhmi kha dantat si taza cawe a si a palhmi kha, a palhmi in palh lomi kha zaangfak nawl i ngaihthiam nawl kha, cucu vawlei phung kalning biahmaan a si. Nain biataktu cu khati khan a si ti lo. Jesuh nih zei palhnak sualnak mah a nei lo. Zeihmanh a palh lo nain amah a vehtu a thahtu misual caah a nawl lehlam a bik tiling a bik tiling a tuah. Biataktu cu na palh le palh lo kha si lo, nangmah in na nawl hmasa ni kha biatak a si. Mi nih an fah, na lung an fahter tikah, mi nih na cungah ṭhalonak an tuah tikah khi nangmah na palh lo zongah ngaihthiam hmasa ning kha, nawl hmasa ning kha nang na rian a si. Khakha biatak a si. Hallelujah! Ai dang tuk maw? Biahman tu cu vawlei phung kalmi bia kha a si. Mah caah hi Lainu siseh Khrihfa cheukhat cu an nun a ṭhang lonak a ruang cu biataknak in biahman an dirkamh, an ṭanh deuh. Biahman, vawlei phung kalning, mi nih an tuah an buaipimi kha an zoh caah hihi Pathian duhnak si maw, Pathian bia si maw tinak in minung duhnak si maw, biahman si maw ti caah kan si biahman zeitluk in na ṭanh zongah Pathian bia a si lo ahcun Bawipa nih thluachuah an pek hlei lai lo cucaah biahman zong ṭan duh hlah biataktu ṭan deuh hna u sih halleluja biatak hi tampi um maw tampi um cucaah cu biatak a phuaktu cu thiang thlarau a si sile thiang thlarau nih biatak a phuak tikah kei cu thil thlarau ka si khale ngai u tiin maw aw pi a rami sama zeitinah phuang zeitinah thiang thlarau nih tiah ka phuang minung chungin kan lung chungah nangmah chungah salole cawnpiaktu maw minung hmurka mang zongin keimah hmang zong in thiang thlarau nih bia an chuah khawh silole nangmah na lung na lungthin na ruahnak na thlarau cungah darei zong in bawipa nih an chawn khawh nain a fialmi cu zeitik hmanh ah pathian thlarau nih a dik lomi le a hmaan lomi minung duh ning hui bia chim bal lai lo amah pathian bia ning le pathian duh ning lawngin a chim lai hallelujah thiang thlarau lihchim a thiam lo timi te rak cinken ko Maca hi Laimi cheukhat nih thlarau an an timi thiang thlarau thiang thlarau an timi kan bei sei lo nak cu an thlarau i lih chim lengmang cu right le Pathian bia nih chim in thiang thlarau cu lih a chim bal lo e timi pakhat nak si and then pahnih nak ka va zo tha lo thiang thlarau cu Jesuh kong thawng tha a chim hikan Jesuh nih chim Ka pa sinin an sinah a rat lai i keimah kong kha an chimh hna lai a ti. Keimah kong a timi cu amah Jesuh kong kha a si. Cucaah Thiang Thlarau nih Jesuh kong thawngṭha biatak cu a chim. Halleluja! Ahohmang in dah a chimh ti ahcun minung hmang in a chim. lamkaltu hna a hmang cawnpiaktu hna a hmang kha cucu a duh duh a hmaan ko chile nule pa hna na von ṭial pa zong na ngaih pa zong kha von von ruang hmanh law chiah cu nika zong kan ṭial piak caah kan ti thiang thlarau nih Jesuh kong a chim i khamnak kong zong a chimtu taktak in minung maw si lai thiang thlarau Jesuh kong a chimtu taktak hi minung maw si thiang thlarau? Ha? Minung maw si lai thiang thlarau? Thiang thlarau nih minung chung in a chim. Von zoh u law, Pentecost ni hlan ah Peter te Johan te James te pawl khi Jesuh nih bia a cah vale cu khuaza ke pa va kal ula miphun vialte ka zultu ah va ser u ti ka thihnak kong thawng ṭha kha va chim u ti kan chimmi si cu maw nain cunglei thiang thlarau a ṭum hna lo chung Jerusalem i chuah hlah a ti Thiang Thlarau ṭhaw naa rak hngah aw te. Ka chim duhmi cu Thiang Thlarau tuaipiak hlan ah Peter te Johan te nih chim awk thawngṭha an nei ko. Jesuh kong an chimh khawh ko lo nain Jesuh nih chimnak kong a pek lo. Thlarau ṭhawnnak tu hngak ta Pentecost ni hnu lawh ruangah Jesuh kong thawngṭha biatak cu an phawt ve. Thiang Thlarau nih Peter chung i a chim i Pentecost ni bak ah khan a von chim tikah minung thong thum bang an i thlen ko. Peter hmurka a hmangtu Pathian Thlarau a si. Hallelujah! So ka puai cu Thiang Thlarau nih minung chung in Jesuh kong thawngṭha cu a chim ka ti tu nak a si. Sile hi ti va ruat bang u sih. Thiang thlarau nih minung chungin Jesuh kong thawngṭha thawngṭha biatak kha a chimh a si ahcun thlarau telh loin teh Jesuh kong chim khawh a si hnga. Co si lo? Thlarau telh loin teh Baibal kong chim khawh cuma a si tuk, a si tuk. Thiang thlarau nih si loin mah tein thawngṭha chim khawh zongah Thlarau tel lo zong in thawngṭha chim ko seh, mah tein sile cu phun ni ah cun zeidah a ṭha deuh lai timi cu chim hau lo tein hngalhcia ko lai cu. Thiang Thlarau thawng in chimmi thawngṭha, Thiang Thlarau nih minung chung in phuan in biatak a pe i Bawipa nih thluachuah a pekmi cu a si. Hallelujah! Cucaah ka zumh tawn i Chiokua thawngṭha chiah pawl hi an bia ah a ṭha tuk ngaih a nuam ko nain an bia an nung lo. an theih ko lai cu nun a thlen lo thazaang an i la kho komi nih nain cheukhat thawng cu chimmi hi a zeimanh biathli le biathum a purh lem lo simple te si ko nain a chimmi bia mi nun tam tak chungah rian i ṭuan i nun a thlen thluahmah ko Mah ca hi zeithum na cawn timi le na knowledge kha a biapi lo. Thlarau nih an mong mongmang lo, Pathian nih an mong mongmang lo a biapi deuhmi si. Hallelujah! Pathian nih ka ṭuan ka taktak 2000 dolar ṭhin ah thlarau lei ah zawn ruah ngai unau pakhat nih Pathian rianṭuantu nih ruahnak a kan chimhmi cu ka naupa te Thluachuah co lo dingmi hi thinphang hlah, lungrethei hlah mu. Thluachuah cu a co cia bangmi na si ko lai. Nain, na thinphan dingmi cu Pathian nih an hman lo dingmi tu hi thinphang deuh ko a ka ti. Aw, a va hmaan atu i ka ka hlan deuhdeuh ah cu bia nih cun ka fianh chinchin. Pathian bia maw a si, hmaan ta ko. Thiang Thlarau nih Pathian in a kan manh lo ahcun zeitluk knowledge kan nei zongah, zeitluk biachim kan thiam zongah, zeitluk sermon a thiammi a si zongah hin mi nun a thlen hlei lo. Anih cu a fim ko, anih cu a ṭha ko, anih a sermon ṭha ko ti men ah a dih i kan nun ah rian a ṭuan lo. Zeicahtiah nun a thlentu hi minung si lo, Thiang Thlarau a si. Pathian bia a pemhtertu hi minung si lo, Thiang Thlarau a si. Cucaah ka u ka nau kan chimh lai, Thlarau Thianghlim rianṭuannak um loin na innchungkhar zongah, na Khrihfabu zongah na tuahsermi vialte ah hiti hlawhtlinnak taktak a um kho lai lo timi khi cawnpiak kan duhmi a si. Pathumnak, Thiang Thlarau cu bawmtu a si. Halleluja! Von ka chim diak le Thiang Thlarau cu bawmtu a si. Ka lawm. Zeidah si? How dah si? Zong law kan ṭialmi ah ka pa sinin a ra laimi a rami bawmtu a ti. Anih hi bawmtu zong a si, biatak bawmtu zong a si, aa dangdangmi zong a si rih. Cu lakah a pathumnak cu Thiang Thlarau cu bawmtu a si. Select question. Thiang Thlarau nih zeidah a kan bawmh khawh?

thleidang khawhnak ding caah a ṭha le ṭha lo ti hngalh khawhnak caah hitin a kum thilti khawhnak caah midangte Pathian bia fian khawhnak caah Vonchima cu a dong lai lo right a tam tuk a tam tuk cile phundang um question tu van ber si lo thiang thlarau nin an bawh khawh lo ding mi um lai ma Thiang Thlarau nih an bawmh khawh lo dingmi Pathian duhnak tuahnak timhmi te ko seh maw. Thiang Thlarau nih an bawmh khawh lo ding a um ah? A um lo, right? Um bang lo, right? Thiang Thlarau cu a ṭhawng tuk cu. Jesuh Khrih man kha thihnak in thawhter kho tu kha amah Pathian Thlarau ṭhawnnak si cu. Cu thlarau kan na chungah a um cu, hallelujah! Cu tluk a ṭhawmi thlarau na chungah a um nain na nun ai thlen kho lo, teilung na nei kho lo. Zeiruang a thei maw? Ka unau pawl lai, Thiang Thlarau bawmh te na hal. Thiang Thlarau kha bawmh te na hal maw ko ka na? Nangmah te ma na hal tuah? Thiang Thlarau cu bawmtu si kan fian cak si le bawmh te na hal bal maw? Cu pei si cu a phi cu Holh kan thiam lo ah khan American kan phanka cio hrawng a holh kan thiam lo caah holh a thiammi interpreter kan herh cu mibawmh kan herh cu kanmah nih mawṭaw kan ngeih hlan ah mawṭaw a ngeimi hna kha bawmh kan herh cu bawmh kan herh tikah pakhat aa manh lo ahcun a manh lo tiah na um thai bal lo na herhmi cu na hmuh lai lo cu bawmtu nan, na hmuh lai lo cu pakhat a hman le a dang pakhat sinah na kal hnawh i he chan tiah mi bawmh hal ah na kal ko kha na chawn ko kha na khawl kha right so na herhmi le na duhmi cu ngol hngalh lo bukin bawm na hal ko pakhat hrampi lo le pakhat sinah sihmahselaw nan thiang thlarau sinah le Tuah Thian Thlarau sinah teh Pathian duhnak Pathian duh ning in na nunpi khawh lo caah Pathian duhnak na hngal ko nain na nunpi khawh lo caah nunpi khawhnak ṭhawnnak ding caah Thian Thlarau ka bawm ko sawh tiah na hal lai. Minung bawmh hal in na kawl na khawl tluk hmanh i Thian Thlarau sinah bawmh na hal lo. ka puai cu na hal lo na hal lo caah an bawmh khawh ve lomi cu an bawm ve lomi cu amah Pathian maw si ti lo cu nangmah na chambau si cang ti khawh si cang na pawng mi ka mai kha lo te i cei ko va ti ta hi tluk in Bawipa nih an ti, Jesuh nih an ti, Cathiang chungah an ti, na tei khawh lo si ahcun keimah nih kan tei piak lai. Na rethei na thilrit an ka sinah ra, dinnak kan pek lai. Hal maw halmi cu pek a si lai, a si lo maw? Pathian tu ningin nan cam nan hal ahcun an pek hrimhrim lai. Thiang Thlarau cu bawmtu a si ee, nan tuah khawh loin an tuah piak lai ee, ti len zongah hi bawmh na hal duh lo. Nangmah tein zuam ngai ding na zuam kho fawn lo, na zulh kho fawn lo, na nunpi kho fawn lo. Bawmh na hal lo caah a si. Cucu Pathian lei kam i mawh si ti lo, Pathian chambau si lo. Nangmah na lungkhon bia kha si khakha. Khakha lungkhon tak i si, right? Humha kan duh ti lo cu. Hmantlai Lai min kan ti tawnmi a va khen dah ka timi cu Pathian bia ka thei ko e ka nunpi khawh lo ri a si kan hei cio ko cu kan nunpi khawh lo ti ve amah mama lo a chimmi kha aman ko ya na thei ko ka thei ko kan nunpi kho lo exactly zeicahtiah cun nunpi khawhnak ṭhawnnak na nei lo Pathian bia hi kanmah thazaang tein kan nunpi khawh a si ahcun Thiang Thlarau bawmh a hau ti lo ee. Thiang Thlarau thlah a hau ti lo ee. Na zumh khawh lo ti an theih caah pei Pathian in na theihmi Pathian duhnak kha na nunpi kho lai lo ti na minung ṭhawnnak nih a tling lo ti Pa Pathian in Pathian in Jesuh nih a theih caah pei bawmtu Thiang Thlarau an thlah si cu a rung thlahnak si cu. Hallelujah! mah ca thlarau ṭhawnnak tel loin Pathian bia i na zumh khawh lo na zumh kho bal lai lo thlarau ṭhawnnak bawmh kan herh hal peng ko hal peng ko hal peng ko Bawipa ka bawm ko ti pek midang cu zoh lo Jesuh man kha van zoh man Gethsemane dum chungah an rak tlaih lai zan ah voi zeizat thla a cam kha ka pa a si khawh ahcun hi hra hi ka thianh piak ko sihmanhsehlaw keimah duh ning a si la seh nangmah duh ning a si ko seh tiah voi zeizat ah thla cam ah samaw voi khat voi hnih voi thum konglam dang a cang lo maw ai kha bang in na thei cem si ko ka thei ko ai khan ka mi a sullam a konglam a biar ai khan ka pa a si ko ahcun hi hrai ka thiam te ko keimah du ni sala se nangmah du ni si ko se tia a chang a va kal a zultu pathum nih ana i hngilh ta zia i lo te hngilh lo te nan kan hna kho lo mo sum lam pakhat te tal tia a va kal than ai khat mi tha cham than a voi ni na va kal than sum nan ngil kho lo mo a van ti than Thlarau cu a huap ko na taksa cu a der caah ti tufurnak cu an in tlu sual na na thlacam i ngelh lo te um u va kal ṭhan a na i ngelh thiam in thla cam a voi thumnak cu chim ti lo anmah kong kha a rak itmi hmu caah khan a voi thumnak cu amah te ai khat bakmi konglam kha a tu le a tu a nawh ṭhan i thla a cam peng Khamhtu Messiah hman ning khan ai khahmi konglam kha Pathian sinah a hal. Pathian nih a bawmh ko dakaw. Jesuh thlacamnak a nai piak. Nain, zeitinah nai piatmi he rul chung a um te lai. Zeitinah nai piah cun, cu a din hnga dingmi a hrai tu cu a lak piak lo. a ṭhial piak lo zeicahtiah cu din cu hrai din dingah a rami a si rua ṭhial khawh a si bang lomi si sihmanhsehlaw Pathian nih Jesuh thlacam a ngaih piak ning cu hitin a si intuar khawhnak ṭhawnnak a pek ai kha lo maw cucu Pathian tinhmi hi na hrial kho lai lo Sihmanhsehlaw Jesuh tu cu cu Pathian khinh i Pathian dinhtirmi chiatsernak hrai, Pathian thinhunnak hrai intuar khawhnak dinhnomhnak ṭhawnnak tu kha Pathian nih a pek. Halleluijah! A thlacamning hrai cu a ṭhial piak lo. Mah caah nanmah ceu zong ruahnak chim kan duhmi hi, hi vawlei cungah thil zeizong vialte hi na duhning in cang seh tiah thla cam lengmang hlah. Tha cam lengmang hlah. Cunak sa in thil a cang lai dingmi tu Pathian duhning tu kha na intuar khawh na ding in khawh na ṭhaw na ka hal. Cutin na hal si ahcun mi nih an fahter zongah, mi nih an ti hnawh zongah na intuar khawh te lai. Cucu aho thawngin? Thiang Thlarau bawmhnak thawngin a si. Mah caah na hal dingmi kha nangmah duhnak kha si loin amah duhnak tlinhnak ding ca tu i tuah khawhmi, in khawhmi, zulh khawhmi, tei khawhmi thlarau ṭhawnnak tu bawm hna u sih. Hallelujah! So, thlacam, kong he pehtlai ruahnak cheu usih ahcun, Pakhat kha na ton si ahcun Bawipa, zeiruangah dah hi ka ton timi hal na fial lo si ahcun maw Cun pahnihnak, keimah duhning si loin nangmah duhning si ko seh tiah hal. Cun pathumnak cu, cu na tonmi he pehtlai in intuar khawhnak thazaang le ṭhawn ah ngeih khawh ning in bawmhhal thlacamnak tuah. Cucu Jesuh zong Thiang Thlarau nih cuticun a bawmh caah Pathian i a bawmh caah Pathian i a hnemh caah vailam cung tiangin khan cu Gethsemane dum chungin pekmi thazaang thar in khan Pathian tinhmi a tlinter ve. Thlarau bawmhnak thawngin a si ve. Hallelujah! Mahcah kan herh bak ko. Na thazaang ka thazaang nih hin hi Pathian bia hi kan in pi kho bal lai lo. Cucaah hal ve law thachiah hlah. Na vapa na siaherh, na nupi na siaherh, na fa siaherh, hal u, Bawipa ka fapa a lungthin thlenpiak u, hal vek u, lungdong lo tein na hal ahcun na fapa a lungthin Pathian nih a thlen hrimhrim te lai. Na thlacamnak an ngaihpiak te lai. Pathian duh ning in a halmi cu Pathian in a bawmh zungzal. na hal lomi cu a tuam i khawh ve ti le lo cu zeicahtiah minung duhnak lawnh in Pathian rian ṭuan bal lo cu free will timi duhthimnak an pekmi leng tein khan Pathian rian a ṭuan lo caah khan cucaah bawmh hal lengmang ve cang hna usih phun na ka chim ahcun thla cam lengmang ve hna usih hallelujah a cu bawmh hal zong in na huam ti lo cu zei ti awk ṭha na si cang lai si cu pa cun mu bal ding ko hmanh ah khan na tha thu ti thla na cam hum lo si le i chei ko ti bang voi ni na na phu cang lai cu right na pong um i ka man thang pa lo thar cham tha thu ti hla va ti ta alright thiên thlarau cu pathum nang zei tu la si bawmtu bawmh a halmi papaw cu a kan bawmh kho maw bawmh kho lo Pathian tu tuah ai timmi pawl Pathian tu dingin nun ai timmi pawl cu a bawmh maw bawmh lo Pathian tinhmi Pathian bia tlinnak ding caah Thiang Thlarau rian ṭuan ṭhader ngai Thiang Thlarau nih minung kan duhnak tlinnak cu a rian ṭuan bal lo Minung duhnak tlinnak ca rian ṭuan lo, show off men ding ca thil thlarau rian ṭuan lo. Cheukhat cu an duh ning poin hipa hi dam seh, hi nu hi dam seh ti bantukin show off timi maw, khi khi piahnak meaning ca amah duh ning poin Pathian thlarau kha Pathian kha rian fial an i tim. A wok a um bal lai lo. Zeihmanh Pathian rianṭuantu a si zongah phianhno. Minung nih Pathian rian kan fial kho lo. Thiang Thlarau nih rian a ṭuan hnawh a chanmi cu ṭhawnnak pek fangfang si lo, Pathian tinhmi vialte tlinhter dingah bawmtu a si. Na duh ningin Thiang Thlarau na na fial kho lo timi nih a karlak a ka van tentu bik kha a si maw? Alright, pali hna tu kan pek lai. Cun an hlei li rel hlah, hlei hlei seria van relṭi u sih. Ka Pa kha ka hal lai i bawmtu a dang an pek hna lai i a zungzal in an umpi hna lai. Amah cu biatak phuangtu thlarau a si, Vawlei nih cun a hmu lo, ca lei a hngalh lo caah a cohlang kho lo sihmanhsehlaw amah cu nan sinah a um i nan chung i a um caah nannih nih cun nan hngalh a ti, nan chung i a um caah a ti. Ok, Thiang Thlarau rianṭuannak le Thiang Thlarau a sining ah cun ngei mi paruk ah hitin a chim, A palinak ah, Thiang Thlarau cu kan chung ah a um zungzal lai. Thiang Thlarau ka chungah zungzal in a um lai. Khuazo Lolka hi ka van ṭial ve ko. Ka pa dang a ral lai, bawmtu a dang an pek hna lai, Thiang Thlarau si. Cu Thiang Thlarau cu a zungzal in an umpi hna lai a ti. Zeitintiah na chungah sihmahselaw hika in nan chungah zeitintiang um lai a zungzal si le phun dang a chim ahcun chuahtak a hmang ma? na ṭial ta kaw na ṭial pah le mu na hei ti le na chim mi nangmah nai fian rua lo ka theih ma ṭial ma ṭial ko alright na ṭial ni nu as ko sa si cu rian pan na ṭuan kho lai lo cu na lung nin na min ni le hi na zo pa na ka ni le kan hal mi kha na van le pa na lung ni hi ka bong kan le mi adang na ka chung mi adang okay si se Alright, na va ṭial dih hnu ahcun khan Thiang Thlarau cu a zungzal i an umpi hna lai ti caah khan ok ka bia khan nih ka van hrilhfiah ta lai fianh Jesuh ka khamtu le ka Bawipa si tiah a zulmi cohlanmi chungah thlarau an pek Jesuh Pathian thlarau kan chungah a um cu Pathian thlarau cu sualnak kan tuah tikah a kan chuahtak ṭhan ma? Chuatam ah zei bantuk na tuah zongah a um ah a zungzal i um ah cile na ngeih ciami na co ciami thlarau sungh ṭhan hmang maw co ciami thlarau hi sungh ṭhan kho sama ngeih ciami thlarau hi sungh ṭhan kho sama selo mah ca hin khamnak timi zungzal nunnak hi na co cang ahcun na sung kho ti lo Biafang dang ka chim ahcun kham a tlau le tlau lo timi bia el lengmangmi bia he pehtlaihmi a si. No, khamnak na co, kham co timi cu thlarau co kha si ko cu. Jesuh co kha si ko cu maw. Na co cang ciami Jesuh thlarau, thiang thlarau cu zeitik hmanh ah na sung ti lai lo. Na chungah a um peng lai. Kawika na kal zongah, zei na tuah zongah a um peng lai. Belte in Sualnak na tuah a si ahcun Thiang Thlarau nih zeitindah an tuah te lai timi tlawmpal ka van chim te lai maw? Cheukhat an timi cu hitin a si, Khamhnak Suu tiah an laakmi cu thawngṭha a si loin hal ta lai. Thlarau ngeih lo zongah cawnpiaktu pastor rianṭuan hmasam a si lo. si tuk ee si tuk ee kawl cung an tam mi krifa lu cho pia tu an sang kum zema lo za pathian rian tuan anu a hal ah krifa bia na tha lo tiap bogda bia na an kir than mi hi an tam pe chune chu krifa bia na kin an chuak i bia na dang an lut than khana par khan zo nai chiu khan chu a pa chu cha pe kham na atla wa cho cha mi kham na atla ti le khan an laknak si no cociami zungzal nunnak hi zeitik hmanh na sung ti lai lo cociami Jesuh thlarau thiang thlarau hi zeitik hmanh ah na sung ti lai lo sihmanhsehlaw na chungah ummi thiang thlarau hi ṭhatlonak na tuah sualnak na tuah si a ngaih na chiatter te lai a ngaih na chiatter khawh cuticun thiang thlarau a ngaih na chiat a ngaih na chiatter ahcun nangmah sawng hi nai ruam ve ti lai lo Na mah caah kan chung i um ciami Thiang Thlarau cu zei bantukin na nun zongah, na tuah zongah, na kal zongah na sung ti lai lo caah a zungzal i na chungah hin a um laimi, a um lai dingmi Thiang Thlarau kha a si. Cun kan chungah zei rian dah a ṭuan ka van rel peh lai. Filipi a ngan pahnih relnak hleithum ah tun ah kan chim i ai khat ko. Pathian tinhmi kha nan zulh khawh nakhnga le cu tuah duhnak lungthin nan ngeih khawh nakhnga vun ka zulpiak Pathian cu nan chungah rianṭuan zungzal a um alright kan chungah hora rian ṭuan kan pawngah maw kan cungah maw kan chungah kan chungah thiang thlarau rian ṭuan si ko lo maw Cu Thiang Thlarau rianṭuannak hi a phun tampi a um, sihmanhsehlaw na von cinken khawh hna ding caah Thiang Thlarau ka chungah rian a ṭuan ti tu kha va ṭial ko. Thiang Thlarau ka nunnak chungah rian a ṭuan. Thiang Thlarau rian i a phun a tam taktak a si. nang na theihmi leng tiang in a tam cu a tam ning ol a lei ce biakam thara hin tak tak a langhter thiang thlarau rian ol atu kan chiami hi tlawmpal na van fian nak ning caah khan tlawmpal kan chuahpi mi si thiang thlarau kan chungah a um zungzal sual na tuah zungah an chuah ta ti lai lo a Typical zungzal zungzal te um lai nan chungah hin rian a ṭuan i cu a rianṭuanmi lakah a phunhrumnak le hmun fiannak dingah Hebrew lady panga in relnak pariat kar ah relnak panga le paruknak a van rel lai maw Pathian a fa bantukin an chawnh hna le an chawnh hna lungṭhawnnak bia kha nan philh cangter ah ka fapa Bawipa nih an nan chim hrin tikah zei rel lo in um hlah, an sik tikah nan lung dong hlah, zei cah tiah Bawipa nih a dawtmi kha a dawtmi hna cu dan a tat tawn hna i fa i cohlanmi cu a chim hrin tawn hna tiah pei a um kha a ti. Cucu tawite ka chim ahcun kan chungah Thiang Thlarau rian a ṭuan, Pathian rian ṭuanmi cu kan palh tikah, kan sual tikah a kan chimh hrin. Mah caah paruknak thiang thlarau nih a kan chimhhrin ti tu kha van ṭial ko. Thiang thlarau nih a kan chimhhrin. Thiang thlarau nih an cawnpiak dan an tat te lai. So, hitin ka van hrilhfiah ta lai. Thlarau a nei taktakmi minung le thlarau a nei lomi minung an i dannak cu sualnak an tuah tikah a si. Pathian fa ka si a ti ṭung i Laimi he ti ko seh maw thlarau a cung taktak rih lomi pawl cu sualnak an tuah tikah an siarem an i poisak lem lo zeicahtiah cahtu a nei lo nain thlarau a nei cangmi pawl cu kan palh bak lo a ti lo mu Bible zong nih khin na palh rih ko lai na tlu ko lai na sual ko lai sihmanhsehlaw na palh tik le na, na tluk tikah hin na chung i um i thlarau nih warning an pek Sual na tuah tikah, Pathian duhlonak na tuah tikah thlarau a ngaih na chiatter. Thlarau a ngaih na chiatter caah nangmah zong naa lawm kho lo, nai nuam kho lo. Mah tikah sualnak na tuah tikah naa nuam ti lo. Cucu Pathian fale thlarau cung tam bangmi le co lomi an i damnak si.